Mi kere duna un palabra di bon bini awe meinta den nos servishi di Saba. Na promé lugá, na nos Santu Espíritu di Dios. Bon bini Spiritu Santu meimei di nos. Danki pa bo presensia. Mi ker yama un bon bini tambe na nos rumannan ku ta yameinta. Dios bendishoná boso tan rikamente. Mi ker yama un bon bini riba nos rumannan ku ta sigui nos via di Facebook i nos rumannan ku ta sigui nos tambe via di Youtube. Bon bini rumannan. Dios bendishoná boso tan rikamente. Tambe mi ke recorda pa yama bon bini na nos invitadonan awiamenta ku ta señora Solange Sheriluz anto ku señora Sheila Palm. Bon bini memei di nos. Dios bendiciona bosan tambe ricamente. Awor a yega e ora ku nos por partisipa pa medio di nos diezmo i tambe nos ofrenda. Mi kier a yama e enkargado dilanti ku ta bai rekohe. E diesmo y tambe ofrenda. Nos sa semper Dios ta bay dilanti, Dios a duna, anto awor nos tin oportunidad pa nos devolbe. Nos no ta duna, nos ta devolbe pasobra tur cos manera Bijbel ta bisa ta di Dios. Que manera nada ta di nos humano, que no, Dios a bendiciona nos, nos tambe tin oportunidad pa nos por mustra Dios e aprecio y gratitud aki door di duna bek di curason. Nada forsá, pero di kurason. Laga nos bai den un palabra di orashon. Tata Santo, e meinta, humildemente, Señor, nos ta bini dilanti Bo trono i nos ta gradisí Bo, pasobra, Señor, promé lugá, Bo ta Dios, Bo so meresé tur onor, tur gloria. I na di dos lugá, Señor, bo a manda bo Yu, pa asina e por a muri i reskatá nos for di e mundu di piká aki. Señor, abo a hasi tur e gestonan na nos komo sernan kaí i bo a duna nos sin ku nos meresé. Bo a bendishoná nos, Señor, ku material tambe, i bo ta pidi nos, Señor, pa nos asina dadivoso mané abo pa nos tambe por debolbé bèk Loke ta di bo, i pa asina Señor por yuda bo obra avansá riba e tera aki. Ta pensá bo minta, Señor, bendishoná tur esnan ku ta bai partisipá den e akto aki di debolbé na bo. Esunnan ku no tin Señor, bendishoná nan tambe di mesun manera ku otro okashonnan tambe por.

Seguidamente nos ta pasa pa e palabra di awe meinta cu ta saca for di Dos Croniconan shete versiculo diescuater y diescinco. Nos ta lanta para? Mi ta ripiti, e ta saca for di Dos Croniconan. Capítulo siete, versículo diescuater i diescinku. E ta bisa asin aki. Mi pueblo ku ta wòrdu yamá na mi nòmber, umiyá nan mes i hasi orashon, i buska mi, i buska mi kara, i bira for di nan mal kamindanan, e ora ei lo mi tende for di shelu i lo pordoná nan piká i kura nan tera. Awor, mi wowo lo ta abrí i mi orea atento na e orashonnan así den e lugá aki. Amén.

Na nos ruman Ramiro, nos ruman Bienvenida y tambe nos ke pidi forsa pa famia Hans cu a perde un ser keri di nan famia. Si nos por corda e rumannan aki den oracion pa e momentunan cu nan tin mas mester di ayuda divino. Laga nos reza. Tata Santo i Meinta, conforme bo palabra, Señor, nos a reuni akinan den bo tempel santo. Señor, nos sa cu no tin nada special ke lugar aki. Tur Loke ta spesial den e lugar aki Señor ta bo presensia huntu ku nos pa medio di bo Santu Espiritu. Señor, awe miinta nos tur a bin e kinanan diferente. Meskos ku nos karanan ta diferente Señor, asina nos nesesidatnan, nos preokupashonnan i nos inkietutnan tambe. Pero Señor, nos a akudí na e kaminda korekto pasobra nos sa ku, Serka Bo, Señor, nos lo no bai meskos ku nos a bin akinan. Nos sa, Señor, ku Abo ta Esun ku tin tur poder, i Abo, Señor, por supli e yena tur nesesidat ku Bo yunan tin awe miinta. Señor, Bo ta mira nos kurason, no tin nada skondí pa Bo. Tur loke ku nos ta, Señor, loke nos tin, nos a debe na Bo. Ta p'esei awor e minta, Señor, a Bo cu ta mira te den profundidat di nos curason, ta scrudiña nos, Señor. Supli nos necesidadnan conforme di ta Bo santu boluntad. Laga, Señor, cu ora nos sali for di e lugar aki awor e minta, nos por bisa danki, Dios, cu nos tabata aki. Pasobra Abo a scucha nos, b'a papia cu nos. I bai yena nos ku bo Spiritu Santu, Señor, ku por duna nos e poder pa biba e bida ku bo ke pa nos biba riba e tera aki. Awe meinta, Señor, bo a skohe un predikadó, pasobra bo no ke laga nos bai sin ku bo papia ku nos. Us'el, Señor, manera bo us'el semper. Dot'el, Señor, ku. E poder di bo Santu Espiritu, ku kada palabra ku Ruman Rudy papia mi miinta Señor ta palabra ku Abba komuniká dirèkt na su kurason. I ku e palabranan aki Señor pon e lugá den nos kada un su kurason, i ku e palabranan aki Señor por ta palabra ku ta trese bida i bida eterno. Pordona nos Señor ka nos a faya ku bo i duna nos bo pas. Nos a resa pidi nos a gradisí huntu ku pordon di nos pikánan den e presioso i dushi nòmber di Kristu Hesus. Amen i amen. Na oranan di lágrima.

Pueblo! Kon nos ta? Mi ke tende pueblo. E pueblo ta ei? Kada bon sin miedo. Nos ta sirbi un Dios bibo hoy meinta. Bibo su dia grandi. Mane hende sin ta bisa nos dos, dos, tres. Amen. Nos a ta sneaky tres bia. Gloria. Dos. Gloria. Na Dios. E Dios eterno, e Dios na cielo y tera. Abo nos ta bay papi un tiki di oracion. Pa kiko nos ta haci oracion? Kite motibo? Ken a siña nos? Ku nos bai den Beibel nos ta kòrda kon Kristu Hesus den pasado ora e apòstelnan a siña nos ta kòrda di nos a bai skol. Nos ta kòrda kon nos a siña nos tata na shelu, nos ta kòrda di nos ta chikitin, nos ta kòrda di hopi tipo di orashon, orashon sekreto, Oracion personal, oracion publico, oracion pastoral. Tin cristiannan ta haci oracion? Awendia tin apóstolnan ta haci oracion. Nos ta bisa tambe e religiosonan ta haci oracion, anto tambe e pueblo di Dios ta haci oracion. Anto ora e pueblo di Dios ta haci oracion tin cambio. Amen rumannan? Cosnan ta sosode, angelnan ta move. Di bèrdat so nan, ora bo ta ku Dios, di bèrdat bo ta sirbi Dios di amor, bo ta sirbi Dios fiel. Obedesé bo orashon tin poder. Amèn, ruman? Nos ta sirbi un Dios bibu, no ta sirbi un Dios morto. E Dios di ayera, e Dios di awe, ta mes un Dios. Amèn, rumannan? E Dios ku nos ta sirbi semper ta yuda nos loke nos mester. Ki nos ta buska, ki nos ke, ki nos ke hasi, nos ta resa un pa otro. Kòrda tambe e gereronan di orashon! Poderoso nan ta! Kòrda bon, bo tambe por hasi orashon poderoso den nòmber di Kristu Hesus. Anto, m'a kohe un hòmber oye mi a hinta, m'a kohe mas fuerte, mi a bini mi tempu. Ma cu e hombre me hinta, Ema Simon Pedro, nos ta ban Hechonan capitulo diesdos, nos ta corda ta tin e tempo e gobernador cu yama Herodes, nos ta corda, anto tur tempo nan ta sigui persegui e cristiannan, mata nan, te cu dia djawe. Las de mes nanga cu e poco cristiannan persegui nan, hincanan den cosi plasticnan, bentanan den solo, te ora nan muri. Ke men di, Si bo ta sirbi Dios bibu, bo mester wordo persegui. Nan t'ey pa mata bo, kita bo bida. Anto si bo mira tur e apóstelnan di Cristo Jesus, tur a muri morto cu el. Por ehempel. Nos ta resun pa ta chikitu pa mira na tempu. Esnan ku ta nota to esnan ku ta graba awor aki nos ta bai Echonan kapitulo diesdos mas o menos un te binti kaminda Pedro ku Jakobo tabata den prizòn. Anto e dia ei nan a mat'é ku spada ma yon bisa nan a kita su kabes afó. Diferente di apòstelnan, nan a kita nan kabesa for segun historia ta konta nos. Ta Juan so a keda riba e último, esun e mas chikito di tur apòstelnan, riba e isla di Patmos. Ban komin na Pedro. Anto, nan a keda ta den goso den e pueblo hudiunan. Nan a gusta asina ei, pur nan a kita kabes di. Jacobo, Anto Pedro keda den prizon, bo no ta acorda di e storia? Kunda nan a tir'é den prizon cu cadenanan mará, bo bo waker nan na banda pa vigil'é. Pero ora bo ta cu Dios, cu Dios tin mester abo pa haci su cosnan grandi, e momento ei niuende bo mata bo. Amen. So ma Dios su man ta cu bo. E Dios eterno, e Dios poderoso, e Dios ta proteha bo unda cu bo bay. Y como cristian tambe bo mes tin miedo di morto. Pasobra si bo muri pa Cristo Jesus, otro dia bo ta lanta bay bida eterno man, ruman. No tin miedo. Un cristian cu miedo ta un cristian cobarde. Sí. Ban bèsla ta Pedro. No sabi ora e angelnan tele den su kustia bisele, E la kere, e ta sa, e ta, e la keda konfundí ku nos sabi historia, bisi bo sandalia, bisi bo fa, bisi bo mantel. Naka nos ban kai. Pasa promé pòst, dos pòst. Anto iglesia e kos mas importante, iglesia ta ta resa pa pueblo, pa pa Pedro, ami mas tanto mi ta mes Simon mi si, si iglesia ta lesa p'e i kaminda ora nan sali den prison tambe nan ta ta hasi orashon p'e. Ciudadano, bo san sa ki ta pasa, masha contento bo mester ta, sikiera un hende ta haci oracion pa bo. Si? Ban cu mi lesador ta ey? Lesador, nos ta ban Hechonan capítulo 10, 2, nos ta bay lesa 10, 2 y 10, 3 un rato, caminda Pedro a bini, El a sali, el a kana. Ora e a kaminda mester a bai segun serkerinan ku ta hasi orashon p'e, el a bati na porta. Bati na porta! Ta tin un mucha muhé ku ta bisa kriá kamarou di a bini wak e p'e na abi porta. El a keda kontentu. Pera mi porta. Ora nan a oila bisa despues ku Pedro mi bati na porta, ora el a bisa nan di, No, ta spiritu, ta Pedro su spiritu. Awor shor nan, bo ta. Su orashon pa Pedro, no? Bo tin ki kere ke ta bin kas? Shondan, ora nos ta hasi orashon no, nos tin ka hasi orashon no, no laga nos bisa no, pa nos mes kere. Si bo ta hasi orashon, si bo ta duda den orashon, no hasi e. Pasobra mi e kosnan no ta sosode kaba. Òf tambe tin e ta hasi orashon, anto tin bianan na belanti Dios. Helemaal fout! Ku bo hasi losion, pidi Dios, laga Dios akta, laga e angelnan akta pa bo. Anto bo ta mira komo kristiannan bo ta mira kos grandi ta sosodé. Lesa dos, Ban ku mi. Dies dos, dies dos te dies tres pa nos wak e parti mas interesante kaminda pueblo kaminda Pedro ta bati na porta. Adelante. I ora ku el a realisá kiko a pasa, El a bai cas di Maria, mama di Juan, kende tabata ta worde yama Marco. Caminda hopi hende a bin huntu y tabata haci oracion. Y ora cu el a bati na e porta di pafo, un sirbiente cu yama Rode a bin wak e. Sigui. A bin wak et ei, i ora ku el a rekonosé bos di Pedro, di alegria e no a abri porta di pafó, ma a kore bai paden i a anunsiá ku Pedro tabata pará na porta. Sigui, sigui mas, sigui un tikis mas. I nan a bis'é, Bo kabes no ta bon. Ma el a keda insistí ku ta asini, i nan a keda bisa, Ta su angel. I Pedro a sigui bati, i ora nan a habri porta, nan a mira i a keda asombrá. Ma el a hasi seña ku nan man pa nan keda ketu i splika nan kon Señor a sak'é for di prizòn. Tei nan. Amèn? Nos a mira. Ku bo ta hasi orashon, no duda. Pasobra si bo duda ora bo ta hasi orashon, bo ta daña tur e trabou. Amèn, rumannan? Amèn, rumannan? Ban kumi. Un ratu, lesadó, nos ta ban kaminda Mateo shete, shete te diasun. Kaminda kip. Hesus a bisa, Buska! Bati! E ta abri, no ta bardad? Ki bo bin buska awe? Ki bo ke? Ki pitishon di orashon bo ke? Òf bo ta vi, òf orashon, yuna i orashon, vigilia. Kua e nan bo ta skohe? Lesanan ta ei? Laga nos dale. Mateo shete shete shete te dies un. Pidi i lo wòrdu duná na boso, buska i boso lo haña, bati i lo wòrdu abrí pa boso. Ei, sigui. Pasobra ken ku pidi ta risibí, Aha. i esun ku buska ta haña, Okey. i pa esun ku bati lo wòrdu abrí. Òf kual di boso si su yu hòmber pidié pan, lo dun'é un piedra? Òf si e pidi piská, lo dun'é un kolebra? Si boso anto, siendo malbado, sa di duna boso yunan loke ta bon, kuantu mas boso Tata ku ta den shelu lo duna boso Loke ta bon na esunnan ku pidié. Ok, amen. Nos ta pidi, nos ta bisa, Bati! E ta bisa awa, Pidi! Buska! Shonan, promes ku nos pidi nos Tata ku ta na shelu ya e sa kaba aki bo ke. Nos toca mane mi kmen, mane ta bisa, Nos Tata Cielu ke nos, nos Jesus ke nos bon. Bisai nos tin ki pidi. Ban ku mi lesa do, nos ta ban rapido afos di versículonan, pasobra mi no ke laga nan, laga nan, ban ku mi na un Tesalosensonan. Capítulo sinku, nos ta lesa dieseis te diesnuebe. Caminda, Shonnan, cuantu cuan cu cuan cuantu biaha pa dia of nos tin ki haci oracion? Cuantu biaha bo ta kere? Cuantu? Cuantu? Cuantu? Mira aki, bo tin ki haci oracion sin stop! Ketu bai, manera ami ta hasi orashon, ketu bai fe mardugá mi ta lanta. Awe mi a lanta fe promé mitad di kuater ya mi ta riba pia kaba ta hasi orashon pa e pueblo, pa nos pastornan, pa nos dirigentenan, tur esnan ku ta den obra di Dios, e misioneronan. Anto tambe mi ta hasi orashon tambe pa e malbadonan pa kombertí. Nos ta komand'é pa nos hasi nan disipelnan di Kristu Hesus. Nos ta komand'é, Ora bo ta resa, resa ku konfiansa den Kristu Hesus. Ma n'e sabi kosnan ta sosodé, kosnan ta move. Mi ta konta bos nan aki rato ku mi a tempu lo kual ku a pasá mi na aña dos mil seis. Mi dishete di aprende. Stand by lo mi bin kuné. Lesa do! Nos ta ei? Nos ta ei. Dale pa nos hende. Den nòmber di Kris Hesus. Hasi orashon sin stòp. Ei! Sea gradesido den tur kos pasobra mi sa ku e ta boluntat di Dios pa boso den Kristu Hesus. No paga e Spiritu. No despresiá profesia. Saminá tur kos, tene duru na loke ta bon, apstené di tur forma di maldat. Amen. Te einan, nos sabi ku Kristu Hesus tambe ta lanta den mardugá. E ta solucion. Nos ta lesa esaki, so el esaki, nos no ta lesa esaki, e ta bisa bo cu bo bai na Marco capitulo, Marco capitulo uno, den capitulo uno e ta bisa nos cu Jesus ta ta lanta, trinta i sinku, si, versiculo trinta i sinku, e ta bisa bo Jesus ta lanta mainta tra pan, e ta sali su casa, si kico? E ta bai balia? Kico e ta hasi? Mi ntende, mi ntende. Papia duro no. Ata palabra. Hesus ta lanta den marduga den skuridat, e ta basi orashon. Ato ku bo kòrda riba Hesus tambe, ku bo ta kòrda den Mateo binti i seis, versíkulo trinta i seis te korenta i kuater tambe, e nan kaminda Hesus a bai, laga nos lesa esun, no? Lesa esaki. Mateo kapítulo bintiseis, trinta i seis te konta di kuater. Nos ta kòrda na bai na ke semana ku apòstelnan bèsa e orashon na drumi lag'é, pasobra su kurason ta tristu. Nos ta kòrda pasobra e sa kita ta para ward'é, pasobra nan a prepará plan pa nan mat'é. Nos ta kòrda? Lesadó, nos t'ei? Nos t'ei? Dale pa nos ten, den e nòmber Kristu Hesus. I miéntras ku nan tabata kome, Hesus a kohe pan i despues a bendishoné. El a kibr'é i a duna su. Te nan. Trinta i seis. Mateo binti i seis, trinta i seis. Zesendertig tot vierenveertig. E ora ei Hesus a yega ku nan na un lugá ku yama Getsema. Eso e nan nos a. I a bisa su disipelnan, Sinta akinan miéntras ku ami ta bai aya pa hasi orashon. I el a i el a yiba Pedro i e dos yu homonnan di Zebedeo huntu ku ne, i a kuminsá bira tristu i i a kuminsá bira tristu i i masha angustiá. E ora ei el a bisa nan, Ma mi alma ta masha tristu mes, te na morto, keda aki nan vigilá huntu ku mi. I el a bai un poko mas leu for di nan i a tira su kurpa bou, Cu su cara te na suela y haci oracion bisando, Mi Tata, si ta posibel laga e copa aki pasa for di mi, sinembargo no manera ami ke, ma manera abo ke. El a bin cerca e discipelnan y haña nan ta drumi, y a bisa Pedro, Boso no por keda vigila ni un ora huntu cu mi? Amen? Amen? Si? Nos ta komprende? Ke men di hopi bia nos situashonnan fafelu, un malesa, un aksidente, etsetera, òf na bo di morto, pero tin, si ta Dios su voluntat, e ta lantaba ariba. Hopi mi debe break, mi debe konta bo asina rápido, kòrtiku asina aki, so mi ta inbita kòrtiku. Ban bèk den tempu. Dos mil i seis, binti i shete di aprel, e tempu mi ta ta kore bus ruta banda bou. Otrabanda, den Kloof, mi ta bula serto konan pasobra mi ta bira muchu largu anto mi ke gana tempu. So mi tin un par di versíkulo tambe pa no ku tempu kaba. Ora ei mi ta tin dirishon, richting, otrabanda, ku nuebe pasahero. E bus ta carga diesinku pasero mester tin nuebe pasero mi sali for e banda bou reg den otra banda anto ta tin un station wagon Mazda cu un señora ta stuur di reg den banda bou como el a sali reg den otra banda pa reg den banda bou cu shete mucha den dje a wel nos ta mira ma mira ke ta bay na links bin rechts links bin rechts desen manera dje pam!

E a fayasé, e señor a fayasé. Un hende for den bus, a sali for den bus via di e schuif der cu door cu e bus a dal tur port a lock, e señor a pasa door di e bentana caminda e glas ta ay, bay pafo, dal su cabes di Palicia, muri. E señor un su yu tambe a un yu tambe na dje a muri. Ke a pasa kina mi ke yega. Mi por ta kami mi ta sinta bira mane bo ta kue un pampel tir'e abou. Pero shonan un kos ku a pasa Ta tin nuebe hen a bordo, dos mucha so no aña sla. Tur hende aña sla. Ta tin un mucha muhe, un señora tremi, a sali bai afó manera a bisa caba, ta tin un señora machi su su pòls un hueso di dje a sali. Bin bek, nan kere saca mi. Mi di min por sali, dicon mi por sali? Basombra, e bleki cu ta ebao ey ac bin ariba anto el a brasa mi pia. Links E dia mi ta tin ruman ta mi ta kore bus dos shete sinku. Hopi hende ta bin yuda mi, no mester a branta, mester a a warda di ke mi mira ki shofer, shofer i bus bo tin ki warda pa brantwer bin pa korte koi ku bo saka bo pia. Shor nan, a ma bai na mi diosa. Aba bai na mi Dios, pasobra mi ta sirbi un Dios bibu atau. Mi tin e palabra di Dios, anto den e bes mi ta tin diferente kosnan di Dios, versíkulonan den e bes. Mi di, Señor Dios, ata bo Yo aki, mas mi bibu tur tempu, ata mi aki, asnaki mi ta keda den kloof aki, un lugá peligroso, ku bo bai den profundidat.

Mi pia a sali. Aleluya! Gloria na Dios! Nos tin un Dios bibu, shornan. Dios so por hasi milager. Dios so por trese bo situacion den bo perta cu bo ta tai. Dios a libra bo. Dios a na bo rosea. Ora nan a trek mi saca mi afo. Pero si. Tur sinku dede di mi pianan a kibra. Pero a sigui asin ei, mi mester a su operá, Dios a bol'e kaya den trope. Dia mi mester a operá, dòkter lo mester a bai sput, spuutgeval, un bia, dos bia. Mi a keda kana riba klòk kasi sinku luna. Wanyap! Chonan, Ata mi pia aki! Anto den sapatu bisti, Señor hasi oracion, Chonan, Dios ta bon! Sirbi bo Dios fielmente! Obedesé bo Dios! Anto Dios ta sacabo fuer situacion.

El a goberná pa sinkuenta i sinku aña. Su tata Esekías, e òmber ku a hasi tur kos malu, unti un kos malu ku e òmber ki nos den bista di Dios. Miradó i testino, bruheria, su yu el hasi sakrifisio di kandela. Tur e ku nan el a hasi, e profeta ta bis'ele, pero e no ke tende. El a sigui riba su ruta di hasi maldat. Despues e a sirja nan. A capte bai cune. Bute na cadena, pone hak den su nanish y bai cune. Shonan, bo sa sa ki ta pasa? Con bo situacion ta? Ora el a corda, Oh, el a bin bay, lesa dos nos ta bay wak un ratu. Dos con dico trinta y tres, nos a wak dies dos tai mas o menos. Dies dos, dies tres cu dies nuebe. Nos a wak tin su chep nos ta bay un party na den. Ora el a bin bay. Ora pa malbado ke ta ta, el a hasi orashon, anto e ora ei el por a sali, anto despues el a kombertí, anto el a bai su puesto bèk. Nos ta hila esei no? No esei. Dale pa mi mi kersa, yu ta mi wak, mi kersa versikulo diesdos ta bon mi ta kere. Si, e ta bon. Yu wak e pa mi. I ora ku e tabata angustiá. El a roga na Señor su Dios i a humiliá su mes grandemente dilanti Dios di su tatanan. Ora ku el a hasi orashon na dje, el a keda konmoví dor di su rogamentu i a tende su súplika, i a hib'é atrobe na Jerusalèm, na su reino. Mesun diesnuebe. Tambe su oracion y con el a roga na Dios y tur su picanan, su infieldad y e sitionan caminda el a traha lugarnan haltu, a lanta e imagennan na Asera y e imagennan grabá, prome cu el a humilla su mes, mira, Nan ta pará skibí den e buki di e miradónan. Oké. Oké. Danki. Nos ta bai ku e un hòmber mas. E hòmber akí nos sa tambe e ta ta promé rei di Israel. Ta ke ta ta promé rei? Ke amé? No, ke ta ke ta ke ta anto? Saul. Gud so. E hòmber akí E mester a ser tareanan cu Dios a mand'é. Pero e hel a cambia cosnan. En ker a tende, en ker a obedecé, el a bai riba su mes ruta, haci locual e ta aña ta bon. Kica pasa cu n'e? Despues Dios no a scuch'é ni di vision. Ni den soño, ni di oracion. Ke mende el a keda opzij. Dios a pone opzij un ratu. Boso a mano keda tende. E keda obedece Dios. Bo sa unda el a bai? El a perde cu Dios. Pa su mes motibu el a bai na. E señora na Endor miradó e destino, ke mende einan ba bente esun afó, ku ta hasi tur kos pa bo, hasi tur kos, anto se ke keda bai bo ta keda se ke keda bai. Se ke keda se ke Mi hopi sa, el a bai se ke demonio! Ke mende bo ta leku mai Dios? Awo bo ta bai sirbi Señor Dios dei bru. Anto promé ke esei Shaul mes a bari nan tur e ne saka nan fei den su pais. Besadó ban ku mi. Un Samuel binti ocho. Nos ta bai di su chep un tika asina den dje, un parti lado so. Anto bo ta mira ora lap bini? Sí. Twee minuto? Twee? E, e twee minuto. ok, mi ta bise, mi ta bise, no me sele se, twee minuto kel over. Anto e ore e la bai einan disfresa su mes, anto ke a pasa ta ku Samuel, e lanta Samuel. La bida Samuel a lanta pero ta demoño el a lanta. Anto diabel bis'é, O rei, abo ku bo tres yunan lo muri, no sabi no sabi kaba el a muri ku el a kai riba su spada, el a muri, anto nan a mata e tres yunan, su yudante tambe a kai riba e spada tambe el a muri. Nos ta kòrda? Nos ta kòrda Samuel tambe kaminda Hana? Prisa Samuel uno uno Camel a pidi Dios un yu. Nos ta corda? Ke men di, Shonan, mi ta bai termina. Sigui haci oracion. Un pa o, un cu otro haci oracion. Corda riba e lidernan di e iglesia, especial e pastornan. Hasi hopi orashon pa nan. Ora bon, Dios ta ei, Dios ta skucha bo orashon. Ok, danki. E bon Dios di shel i tera por bendishona nos kada uno. Mi ta mal, mi tin mas bersikulo, pero tèkino nos a yega.

Nos ta agradecé Ruman Rudy pa e mensahe cu Dios a comparti cu ne, cu el a comparti cu nos hoy minta. Laga nos reza, rumannan. E tempo cu nos ta biba aquí, mas ainda, nos tin cu haci operacion. a lo firi. Pa nos terminá nos ta puede nos himnario cantica number dos ocho cuater, Pa Bo mi ta reza.

Nos Tata ku ta na shelu, e Dios ku a traha shelu i tera, danki Señor pa awe mi a hinta i asina ku e mensahe awe mi a hinta, na promé lugá pa mi e otro lado. Yuda nos i asina ku nos por ta e berdadero kristiannan mesun ku e profetanan di ántes, e apòstelnan, i asina ku nos por sigui lesa hasi orashon pa un ku e otro. Danki awe nos ta bai nos ogarnan, kuida nos, guia nos, trese nos. Den otro okashon trobe, i e Dios di amor, e Dios di pas i e Spiritu Santu bai ku nos i keda huntu ku nos i asina trese nos atrobe. Danki, Señor, nos ta pidi bo den Kristu Hesus. Amén.